Khrihfabu min in zeimaw lunglawmhnak langhternak te le kan duhmi teumi zangfahnak tein kan church secretary le nubu chairman kha laksawng pe rin kan in sawm hna lunglawmnak in kan kan veng lai

Youth Ministry lei nih laksawng pek an duhmi te um i mah te cu vun peknak caan kan vun tuah ta lai. kan i lawm. Atu cu Women Ministry lei in laksawng pek duhmi inn caah khan Women Ministry lei kan hun i sawm hna lai. Baibal ka vun rel khan a lawmhnak bia tawite ka vun chim ṭhan duh vemi cu kan vice chairman zong nih thawngthan dang a chim cang bantuk khan kan pastor hi kan khrihfabu kan sinak hin kum hlei khat le cheu dengmang pathian rian a tuan cang i an chungkhar tein ikan kum hlei kum hlei khat le cheu dengmang pathian in an tuan cang nihin ni tiangah khrihfabu an kan donak le an kan zohkhennak sehernak kan ngeihnak ah pakhat hmanh Member lei in ṭanh awk minung cu kan tlamtlin lo can ahcun bia kan vuivai can um, um kho men sihmanhsehlaw hi ti vun chim u ṭanh um lo tein cun Pathian zumhtlak tein Pathian hmaiah zumhtlak ding rian an ṭuan i nihin tiang Khrihfabu zong ṭha tein kan kal khawhmi hi si cucaah Khrihfabu nih kan i lawm phu hringhran timi kha ka vun nawl ṭhan duh cun kan, kan pastor hi atu am kan Khrihfabu lawngah si loin CBCFMI Michigan i Lai Khrihfabu vialte kan hruainak ah tu lio lawng si chairman a kan ṭuanpiak hruaitu si cun mit Grand Rapid le Better Click ummi Kawlmi Khrihfabu MMCCF zongah khin atu hi chairman a kan ṭuanpiak lio si. Cun CBC-USA Central Region ṭhihruainak zongah khin executive in upa rian a kan ṭuanpiak lio a si. Ka hin pastor lawng tein sawmthum sawm lian umnak ah khan executive upa kan ṭuanpiak lio a si. Cun CBC-USA ram chung i mission department zongah khan assistant director Reverend Thawng Jing a umtu si. Cuticun kum thum chung Pathian rian a ṭuan cang kho CBC-USA mission department zongah kumkui 26 tiang khi ṭuan ding si mamawh can ah CBCUSA rian in khual a tlawng ram leng ah khual a tlawng ram chungah khual a tlawng mamawh can ah tonpiaknak le veitete zong a kal cun cauk zong a ṭial Khrihfabu Khrihfabu Khrihfabu timi cauk ṭialmi zong kha mi tampi nih nan rak hmu bal lai pastor tampi hi PhD an si ko bu le doctor an si ko bu zong ah khin cauk a tial kho lo men tampi cauk tial cu chim lo article pakhat tial hman hi har ani cu cauk cauk zong tial kho mi si cun atu zong ah CBC USA nih cauk chuan timi Bible hrilfia zong kha le ding an fial mi zong cu a tuah cuahmah chim duhmi cu kan khrihfabu ca lawng si lo khan ca zong si loin Karen Rapids siseh Michigan siseh CBCUSA Central Region le CBCUSA huabin mission rian tampi a khin i cucu rian vialte a khin bu cun khrihfabu rian zong tol lo tein nihin tiang ah a ṭuan khomi a si Cuti ṭuan khawhnak ding ahcun amah le Pathian in i pekchanhnak, cun a nupi le a chungkhar in an bawmhnak ruangah a si. Cucaah cun kan pastor lawng si loin hin Cyrus nu le na fale zong nan cungah lawmnak tampi kan ngei timi kha vun chim ṭhan ka duh. Baibal ca ka vun rel lai. Cu hnuah zangfah tein Khrihfa upa kha hmaiah nan rak chuahmi lai ka hin kan i pil hna lai i member vialte kha kan dir lai i an chungkhar ca thla kan campiak te hna lai. Thessalon cakuat pakhatnak a ngan panga a hme hleihnih le hleithum si lai. U le nau hna Pathian nih nanmah hruaitu ding le cawnpiaktu ding ah a thimmi nan lak i rian a ṭuanmi hna kha upat hna u. An rian an ṭuan ruangah khan hmaizahnak a sang bik le dawtnak a ngan bik kha pe hna u. Cun pakhat le pakhat i rem niamah tein khua sa u. A donghnak bik ah fawi tein min chim mi cu kan pastor le chungkhar Khrihfabu caah nan retheihnak le temtuarnak mipi nih kan in theihpiak thiam lomi hna tampi temtuarnak nan inmi le Khrihfabu caan in i pekchanmi cungah kan i lawm tuk hringhran. kan Khrihfabu caah thluachuah kan phurtu nan si timi kha ka hmun in vun langhter ka duh. Cun Pathian bia na kan chimhmi le thawngṭha na kan chimhmi hi member pakhat cio caah thluachuah kan petu, thazang ṭhawn kan petu le laksawng a si tiah kan ruah. Na rianmi Pathian hmai zobu in naa pekchanhnak le nihin ni tiang tei na maknak cungah Khrihfabu nih kan i lawm tuk hringhran timi kha ka donghnak ah an chim ka duh. Kan pastor cungah khan lawmnak tampi ka ngei. Zeitiah cun nihin tiang hi kum, kum thleih khat chung kha dongcat lo tein lungsau tein kan zohkhenh Khrihfabu kha kan herhmi vialte kan tuahpiak cun Pathian bia in a kan zohkhenh taksa lei zawn kan zohkhenh Pathian bia zawn kan cawm i kan Khrihfabu cung kan Khrihfabu ca thluachuah kan petu tiah kan hmuh i ka lawm tuk hringhran.